ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער אַכט און פֿערציק מיטן מומחה אין תורת הנפש רבי יוסף זאב בראווער, א גוטן יוסף זאב שלום עליכם.
עליכם השלום דער מומחה אין דזשורנאליזם ר' פנחס.
שכוח. אקעי יוסף זאב, לעטס דזשאמפ רייט אין. אקעי. א שאלה אזוי, כ'הייס פארליין, כ'בין א ניינצן יעריגע מיידל ברוך השם, כ'בין זייער צופרידן מיט מיין דזשאב, און אז איך בין אינדעפענדענט, יא דאס איז וואס זי טרעט צו זאגן, די עלטערן ווילן אז איך זאל שוין אנפאנגען שידוכים, אבער זי האט נישט קיין חשק זיך צו יאגן, און איר שאלה איז צו זי זאל זאגן פאר אירע עלטערן אז זי איז נאך נישט גרייט, אדער יא גראד אריינשפרינגען אין די ענין, אריינשפרינגען אין די ענין פון שידוכים. דעם צד האט זי א חשש אז ס'קען זיין זי וועט עס שפעטער רעזענטן, אז זי וועט שפילן א ווידערווילן צו די החלטה, ווייל באמת קען זיין אז זי איז נאך נישט גרייט, אז טיפענערענדיג איז די החלטה איז לאמיר נאך ווארטן אביסל. נו יא ס'איז א ס'איז א לאודעד קוועשטן, איך מיין ס'איז אויכעט זייער רעלעוואנט. אה, טעל, פארוואס איז עס רעלעוואנט? ווייל ס'הייסט אז מ'שמועסט אז ס'איז דא אזא מין בחינה אויט דעיר היינט צוטאג אז מיידלעך זענען שפעטער, שפירן זיך אביסל שפעטער גרייט צו אויסהערן שידוכים ווי אמאל. כ'ווייס נישט איז אמת, כך שמעתי. פון איין זייט קען מען עס אנקוקן ווי זייער א סימפל קוועשן מיט א סטרעיט פארווארד ענטסער אז האו אבאוט עפעס אין ביטווין? פאר די ריכטיגע שידוך ביסטו רעדי און פאר די נישט ריכטיגע ביסטו קיינמאל נישט רעדי. אקעי. כ'ווייס אבער נישט איז דאס איז געווען די שאלה. יא, ווייל ס'איז אויך, ס'איז אויך נישט אזוי סימפל, ס'איז אסאך מער קאמפליקעיטעד ווי דזשאסט די ריכטיגע שידוך אדער נישט, ווייל אפילו פאר די ריכטיגע שידוך דארף מען אויך זיין רעדי. אקעי. ווי ווייסטו וכו'.
סאו ס'איז דא זייער אסאך פארטס דא. די ערשטע פארט איז, קודם כל די פארט פון די, די קוועשן איז געקומען פון א מיידל, אבער ס'איז רעלעווענט פאר א בחור פונקט אזוי, אלע זאכן וואס מ'גייט רעדן. סאו די קינד וואס קומט אן צו די עידזש פון שידוכים,

די מנהל די ראש ישיבה ווער ווער איז דער וואס איז מחליט? סאו אין רעגולער קעיסעס איז דזשאסט דזשאסט סאמטינג דעט יו פיל דזשאסט סאמטינג מען זעהט מען פילט מען הערט מען שמעקט מען פילט זיך גרייט נישט אייביג ס'איז נישט אייביג גוט אסאך מאל קען מען זיין גרייט און נאכנישט פילן גרייט איז איך מיין איינע פון די וויכטיגסטע זאכן איז אז ס'זאל זיין אפענע קאמיוניקעישאן דאס איז די נאמבער וואן.

איך דארף נעמען און אברענגען א דריטן מענטש, עס קען זיין א רב, ס'קען זיין א פראפעשענעל, ס'קען זיין איינער פון די סקול אדער ישיבה אדער דזשאב, וואטעווער, ווי די בחור אדער מיידל זענען עט דעט פוינט, און מען זאל צוזאמען אפן און קלאר אויסשמועסן, אבער דאס איז ווען ס'איז דא א שאלה, ווען ס'איז נישט דא קיין שאלה, אז עכ מ איז פלעין אפענע קאמיוניקעישאן גוט, לאמיר עס אויסשמועסן, לאמיר עס.

ס'דא דא אזויפיל פארטס וואס איך האב נאך אפילו נישט אנגערירט. די. בכלל וואס איז די פלאץ פון עלטערן? וויפיל רעכט האבן עלטערן? וויפיל אבליגעישאן האבן עלטערן צו זיין אן טאפ שעה צו מאכן אז אויב זייער קינד איז גרייט זאלן זיי עס רוקן ווייטער און אויב די קינד איז נאך נישט גרייט זאלן זיי זיין דארט און עס אפהאלטן? און די זעלבע זאך וויפיל איז די.

סאו מען טרעפט זיך, מען גליטשט זיך אריין אין די פרשה פון שידוכים, די שאלה איז וויפיל מען זאל אינטערפערן דערמיט, וויפיל עלטערן, קינד, צוזאמען זאלן אינטערפערן מיט די פראסעס. יא, נישט פון ווייל דאס וועלכע איז לכאורה שידוך, געווען איר נאר פון שאלה. יא שידוך אדער איר נישט שאלה שידוך.
איז, זאל איך פרעגן מיינע עלטערן אז זיי זאלן ווארטן ביז איך בין גרייט, אדער זאל איך דזשאסט אריינטאנצן און ס'קען זיין איך גיי ריזענטן? סאו דאס, די ערשטע קאמענט וואס וואס ס'קומט מיר ארויף דאס, דאס איז זייער בלעק ענד ווייט, ס'איז נישט אדער זאגן פאר מיינע עלטערן צו ווערטן אדער אריינטאנצן און עווענטשעלי רעזענטן. קענסט עס לאזן קאכן אויף א קליינע פלאם. יא אזוי פלעג איך זיי באגריסן.
איך בין רעדי, איך בין נישט רעדי, ווען איך טרעף מיך מיט איינעם מיינט נאכנישט אז איך מוז ענדיגן, ווען מ'פרעגט זיך נאך מיינט נאכנישט אז מ'דארף שליסן. ס'איז לאמיר זיין אין דעם און אויב איז דא סערטען ספעסיפיק קאנסערנס וואס דו האסט, לאמיר ארבעטן דערויף, אויב איז נישט קיין ספעסיפיק קאנסערן, סתם פילסט די דארפסט צייט, מאך אפ א טיים, ווען גייט קומען די טיים, לייק קום לאמיר ווארטן נאך צוויי דריי חדשים, לאמיר ווארטן זעקס חדשים, אבער די פראבלעם איז, זייער אסאך פון די מענטשן וואס טוהן דאס וואס דו שלאגסט פאר צו טוהן, טרעפן זיך אפאר יאר נאכדעם, אוי ווי בין איך געווען, איך האב דעמאלטס געהאט אזעלכע גוטע זאכן אויפן טיש. אויב דו וועסט צוהערן וואס חזל שטייט, בין שמונה עשרה לחופה, יור ניינטין ארעדי. און ס'איז דא א צד אין דעם פון דזשאסט גיי רוק דיך, עס איז דא א גוטע זאך אויפן טיש, ענד אפ, די די די איז דא נאך א פוינט וואס שטייט צווישן די שורות אין די קוועשן, איך האב זייער ליב מיין דזשאב, און איך פיל מיך זייער פריי און אינדעפענדענט און רואיג, יא כאילו איך בין נישט אונטער די פרעשור פון די סקול, איך בין נישט אונטער די פרעשור פון זיין א מאמע אדער א פרוי, יא, און מענטשן ווילן נישט פארלירן די פלאץ און און און די. די פראבלעם איז אבער אויכעט מיט דעם אז ער קומט צו א סערטען פלאץ ווי מען ווערט אויך באורד. די שאלה איז וואס וואס מאכט דיך דאס זאגן? איז דא ביהיינד פון וואס זי זאגט אז זי איז זייער צופרידן מיט איר דזשאב און זי דארף פשוט אביסל נאך צייט צו ענדזשויען די פרידאם? איז דא נאך זאכן וואס דו פילסט אז דו ביסט נישט רעדי? וועגן דו האסט נישט געזאגט לאמיך זאגן פאר מיינע עלטערן. העי, איך אינדזשוי מיין דזשאב, איך אינדזשוי מיין פרידאם, מיין אינדעפענדענס, איך וויל נישט, איך זוך נישט יעצט צו גראד ווערן חתונה געהאט און משובץ שנה ראשונה און און זיין א מאמע פון יונגע קינדער, איך דארף, איך וויל אביסל זון, דו האסט דאס דאס נישט געזאגט, דו האסט געזאגט איך בין נישט רעדי, זאל איך זאגן פאר מיינע עלטערן אז איך בין נאך נישט רעדי, מ'וועל ווארטן ביז איך גיי ווערן רעדי, איטס נאט אבאוט בינג רעדי אר נאט, איטס אבאוט יו וואנטינג.

איז אמאל איז גוט צו האבן א שמועס מיט די עלטערן אליין, און אויב דו דארפסט האבן נאך העלפ קענסטו אייביג נעמען, ס'איז דא גוטע מדריכים און מדריכות וואס היינט איז עס שוין נישט נאר פון ווען מ'האט חתונה, ס'איז שוין אויך פון ווען מ'גייט ארויס, ווי אזוי צו גיין צו די שול וכו', ס'איז דא, ס'איז שוין דא אויף דעם אויך, עני גוטע פעמילי קאוטש, פעמילי טעראפיסט קען אויך העלפן, רבנים, רעביצינס, גוטע מענטשן וואס. עס קענען צוניץ קומען אלס א גוטע ריסורס. און מצידי מזל טוב, און ווען ס'איז זיי רעלעוואנט נעם עס ארויס. אקעי אסף זאב, יעצט נאך א שאלה, סאו עס קומט פון א אכצן, א עמיצער פון אכצן יאר, אין סל הדתי שטייט אז ער אדער זי גייט דורך סטראגלס וואס האט צו טון מיט משפחה, סאו ער זעט אז עפעס איז דא, עפעס גייט דורך אויף די משפחה, און יענער זאגט ער ווייסט אזוי ווי דו אסף זאב האט ארויסגעברענגט אלעס איז לטובה, כ'מיין. בשם חזל, אז אלעס איז לטובה, די שויער וויל נאר וויסן וואס איז די ריכטיגע עפראוטש, וואס קען מען טון צו מאכן די בעסט אוט אוו די סיטואשען. זייער זייער כללית'דיג גערעדט, אבער דאס איז די שאלה, סאו לאמיר לאמיר פרובירן עס איז אפט צו צו עדרעסן דזשענערל שוועריגקייטן אין די משפחה וואס פרעסומעגלי ס'איז עפעס וואס די מענטש קען נישט אנטלויפן פון, ס'איז אין די משפחה. מ'גיי מיר אויך דערסאמען אז יענער איז נאך אין די משפ אַכצן יאר אלט איז און וואוינט נאך אין די שטוב, און לאמיר זאגן וואסערע וואס די בעסטע ענפער די קענסט יענעם געבן וואס דעקט די מערסטע די גרעסטע די בראדע ספעקטרום פון פאסיבל שוועריקייטן אין די משפחה.
כ'מיין אז לויט די וועג וויאזוי די שאלה קומט אריין וועל איך מיך ערלויבן צו גיין אביסל טאורדס די היראו טייפ אוו אפראוטש. דהיינו?
למשל ווען איינער האט שוועריקייטן איז דא איין וועג פון ווייסט קום לאמיר אים געבן טיילנאל לאמיר אים געבן זאכן לאמיר אים מאכן רואיג און די אנדערע וועג איז קום לאמיר אים אויפבויען זיינע כוחות און ער זאל קענען פעיסן די גרעסטע שוועריקייטן אן נעמען קיין מעדיקעישן אן נעמען קיין שום פעין קילער.
פילן די זאך און זיין רעדי פאר עס צו קאנפראנטן. עקזעקטלי און עס פעיסן און.

אבער ווענעווער ס'קומט א תענית וואס חזל האבן איינגעפירט און האבן זיך ארויפכאפן דערמיט אזוי ווי א גאר גוטע געלעגנהייט לייק wow אקעי איך קען יעצט אריינכאפן צו פאסטן און עס גוט טון און נישט טרייען זיך ארויסצודרייען דערפון יא און נישט אריינגיין יעצט צו רבי טייב איז דאך נאך נאך הארבער און פון אנדערע זייט גרינגער וועגן ס'איז קליין אבער איז א מענטש דארף זיך נישט זוכן קיין נסיונות, אבער אויב דו האסט נסיונות אדער רבונו של עולם האט דיך אריינגעלייגט אין א פלאץ וואו דו האסט א נסיון און ס'איז דיך זייער שווער צו פעיסן די נסיון, האסטו א מורא'דיגע אפערטוניטי וואס דו קענסט דיך ארויפכאפן אויף דעם און זיך אויפבויען און זיין מורא'דיג מורא'דיג אימיון. צו לעבן אויף די וועלט, די וועלט בעצם איז דאך נישט קיין פיקניק, די וועלט האט דאך א באנטש שוועריקייטן, ס'איז דא פיקניק מאמענטס אויכעט, ס'איז דא זייער אסאך גוטע שיינע זיסע זאכן אין די וועלט, אבער בעצם איז געקומען אויף די וועלט אדם לעמו ילד, א מענטש דארף ארבעטן שווער, און ווען א מענטש האט נסיונות, ווי דו קענסט ביי די אכצן יאר וואס ס'איז נאכנישט אזא, ביסט שוין נישט אזוי יונג און. און וואלנערעבל אז זאלסט ווערן זייער טראמעטייזט פון פעמילי דיסקאמפארטס, וואטעווער דו גייסט דורך אין דיין פעמילי, און אזוי ווי דו האסט געזאגט די זאכן זענען אויף עניטינג וואס א מענטש קען דורך גיין צו ס'איז מיט עלטערן, צו ס'איז מיט געשוויסטער, צו ס'איז שלום בית, צו געזונט, צו מענטל געזונט, צו פיזיקעל געזונט, צו שוועריקייטן אין פרנסה אדער לאקעישן אדער אידישקייט, כ'מיין עני שוועריקייט וואס איז דא אין א פעמילי, איז איז דער כלל אמת אז ווען דו ביסט ביי דעי עידזש און דו קענסט דיעלן דערמיט איז עס א מורא'דיגע אפערטוניטי צו צו באמת ווערן געשטערקט, יעצט פון די אנדערע זייט דארפסטו אויך האבן כוחות, דו דארפסט טרעפן וואס איז דיין. סופארט נעטווארק, ווער זענען די כוחות און כלים וואס קענען דיך סופארטן, דאס מיינט נישט אוועקלויפן פון די פראבלעם, עס מיינט נישט אז דו אז דו זוכסט נישט צו פעיסן, דו פעיסט ווייטער וואס דו האסט צו פעיסן, אבער עט די סעים טיים סופארטסטו דיך אויך און דו מאכסט שור אז דו האסט דיינע כוחות, שלאפן גוט, עסן גוט, האבן גוטע פרענדס און אנדערע פלעצער אינדרויסן וואס מען קען סופארטן, און דורך דעם וואס דו ביסט מחזק אנדערע אין די פעמילי קענסטו אויך ווערן מחיזוק.
ווערן מחיזוק, עט די סעים טיים וואטש אבער אויכעט אז דו זאלסט נישט ווערן אויסגעדרעינט און א בעזעם וואס קערט ווערט שמוציג, יא ווי זאגט יענער דער טעראפיסט וואס הערט זיך אלע מיני שוועריקייטן ער האט סופערוויזשן ער האט כלים ער האט טולס ער האט וועגן ווי אזוי זיך צו צו באפרייענען דערמיט, ווען דו הערסט אויס דיין גוטן חבר און דו הערסט גאר גאר שוועריקייטן דו ווייסט אפילו נישט וואו צו לויפן דערמיט דו ווייסט אפילו נישט וואס צו טון דערמיט, עספעשעלי אויב דו ווערסט דער וואס גייט סופארטן אנדערע און דיין פעמילי דארף מען אויכעט האבן שטארקע כוחות זיך צו סופארטן. איך מיין דאס איז אין קורצן די מהלך, וויבאלד יענער האט דערמאנט אז איך גלייב אז אלעס איז געשיקט צו טון דאס בעסטע פאר מיר. יא.
סאו פאר דעם האב איך גענומען די עפראוטש. איך קען אויך נעמען די עפראוטש פון יוי, נעם נישט די שוועריגקייטן, פרוביר דיך צו בארואיגן, גיי טרעף דיך עפעס א ווינקל אינדרויסן, טריי עס זאל דיך נישט אפעקטן, אבער די מהלך פון יא קוקן דעם שוועריגקייט אין די פנים האט סיי די. די מהלך אליין, סיי זיך אויסדרייען צו די פראבלעם און קוקן דערויף, און סיי די בענעפיט פון שפעטער, אויב דו גייסט טון דאס, גייסטו פארדינען פון דעם גאר אסאך. יא.
זשע, איך מעג מוסיף זיין א נקודה וואס אייגנטליך ליגט שוין אין דיינע ווערטער יוסף זאב, אז די זאך וואס עס דארף טון מיט'ן מענטש וועט געשען פון זיך אליין. דער מענטש דארף טון וואס ער דארף טון, אין דעם פאל זאגסטו, אז פרובירן זיך אליין צו סופארטן, שטיצן, זען וואס איר קענט טון דערבעט, מחזק זיין אנדערע, מיטגיין די, דאס איז דארף דער וואס די מצב וואס די אומשטענדן דארפן טון מיטן מענטש, איינמאל מען פייט עס נישט, איינמאל מען רעזיסט עס נישט, אזוי ווי דו האסט געזאגט, מען קוקט אן די מציאות אין פנים און מען דילט דערמיט, וואס עס דארף געשען מיטן מענטש, די תועלת וואס דארף פון דעם ארויסקומען וועט געשען פון זיך אליין, אויף א אופן וואס א סוכה וואלט ווען געווען פסול, תעשה ולא מן העשי.
סאו וואס איז די זאכן וואס געשעהן ווען א מענטש פעיסט אזעלכע זאכן? איינע פון די גרעסטע בענעפיטס וואס אונז האבן פריער אויסגעשמועסט אז ער ווערט זייער שטארק און ער קען דילן מיט די וועלט זייער גוט, נאך א זאך איז אז א מענטש וואוט, דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז רעזיליענס, א מענטש ווערט רעזיליענט און ער ווערט נישט דערשראקן, מיר קענען זעהן.

קלארקייט קודם כל און און פראפארשען איבער וואס די וועלט איז און די עקספעקטעישאנס וואס דו קענסט האבן פון די וועלט און איבער ווער דו ביסט און וואס דיינע כוחות זענען. וואס מיינט עס?
די
ווען איינער גייט נישט דורך קיין שום שוועריקייטן קיינמאל רעדט ער זיך איין אז די וועלט איז א פלאץ וואס מען דארף צו אינדזשויען און ער שטויסט זיך אגאנצן צייט אן מיט פראבלעמען וועגן ער אינדזשויט זיך נישט דא ער באקומט א דזשאב ער גייט אריין אין ביזנעס מען ענדשויט זיך נישט, ווייסט איך מיין, דיינע ווענדערס האבן עקספעקטעישאנס פון דיר, דיינע בעלי בתים האבן עקספעקטעישאנס פון דיר, דיינע קלייענטס האבן עקספעקטעישאנס פון דיר, מען ריקט זיך, יא, סיי צו מען סטאדיט עפעס, ס'איז נישט גרינג, און מען דארף זיך ריקן. מען דארף דיעלן אייביג מיט זאכן. יא, און, און, און איינער וואס מוטשעט זיך נישט האט אסאך מאל, מען קען זען, יא, מען רופט עס די ספוילט קינדער, אדער די וואס האבן קיינמאל נישט דורכגעגאנגען קיין שוועריגקייטן, זיי האבן נישט די כוחות צו דיעלן. מיט און איך זעה עס, איך זעה עס אין די קליניק אויך, ס'קומען אן מענטשן וואס די מאמע האט זיי אלעס קעיר גענומען, און זיי האבן קיין, זיי האבן נישט קיין כח צו צו פלעין קעיר נעמען פון זייערע בילס און קעיר נעמען פון זייערע קינדער און פון זייער ווייב און פון זיך אליין, און איינער וואס גייט דורך שוועריקייטן און פעסט עס גוט, באקומט א גוטע פראפארשענעט בליק אויף די וועלט וויאזוי צו קוקן, און די אנדערע גאר שטארקע בענעפיט איז א שטארקע קשר מיט די אייבערשטער, א אנברעיקעבל קשר. אנברעיקעבל באנד מיט די אייבערשטער, און און דו ווייסט די די און ס'קומט צוניץ אויף די גאנצע לעבן, און מ'רעדט שוין יא אסאך און בעסט אזא גוט ווארט אזא אסורי בתיבות יא, מ'קוקט יעצט, כ'האב געזען כ'האב עס פונקט היינט נאכגעזאגט פאר איינע פון מיינע קלייענטס אז שטייט, כ'מיין טאקע די וואך איז ר' נתן'ס יארצייט, טאקע אסורי בתיבות איז זיין יארצייט, ער האט געזאגט אז. ווען נישט ערנסט געזאגט ערנסט געזאגט אויף אים אז ווען ווען מענטשן ווען זיינע תלמידים כאפן אויף וואס ער האט פארקויפט אין זיין ספר ליקוטי הלכות און ער ברענגט דעם דעם תיקון מען קען עס בעצם זאגן די זעלבע ווארט קען מען אויך זאגן ערנסט געזאגט אויף ר' נח מיט זיינע ספרים אבער ס'איז בעצם אויף אלע מס' ספרים און אלע חסידישע ספרים אויב איינער. און לאמיר רעדן כללית'דיג.
לאמיר זעהן קלאר איז די געפ, איך האב עס דערמאנט אויף אים וועגן איך האב עס פונקט נאכגעזאגט אויף אים און יענער האט עס געזאגט, א זון פונעם נאסן תלמיד האט געזאגט דעם ווארט, סאו די ווארט גייט, די ווארט גייט אזוי אז נאכדעם וואס כלל ישראל וועט אויספירן זייער ארבעט דא אויף די וועלט מיט די כוחות פון די צדיקים, גייט זיין אסאך א שענערע תיקון ווי אויב אדם הראשון וואלט בכלל נישט געזינדיגט. אוה א.
איך קען עס נאכזאגן אין א לשון פון חזל, במקום שבו לתשיבים עומדים, אין צדיקים גמירים ווי חולם למות. יא, און ווען דו קוקסט מיט א בליק פון אסורי בתייבות פון די גלות, פון צוויי טויזנט יאר טונקעלע גלות, די נאכדעם וואס אונז זענען מצליח זיך צו שטערקן, נאך א האליקאוסט, נאך א חורבן בית המקדש, נאך. פעמילי דיסקאמפארטס וואס ער גייט דורך אין די עריע און יעדער איינער גייט דורך זיינע שוועריקייטן אין א אנדערע עריע און מען קומט מען קומט ארויס פון דעם און מען איז עס דורך געגאנגען און מען איז שטארק און קלאר און מען האט נישט פארלוירן דעם קשר צום אייבערשטן נאר מען האט געטון וואס מען האט יא געקענט טון איז עס סאך סאך שענער ווי אויב מען וואלט קיינמאל נישט געפעיסט קיין פראבלעמען. ביוטיפול, זייער זייער שיין. אקעי, די נומבער צו פרעגן שאלות און באקומען האפנטליך נאך אזעלכע שיינע קלארע תשובות איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, דאס איז די נומבער צו שיקן שאלות צו ר' יוסף זאב פאר צווישן אונז, און די נומבער צו מאכן אן אפוינטמענט מיט ר' יוסף זאב איז טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן, א גרויסן שכח יוסף זאב. קהלתיו און א גרינגן תענית.